E ngā mana, e ngā reo. E ngā kāhui ariki kua tatu mai ki runga i te karango o te rā nei, e mihi kawana ki a koutou katoa. Na runga i ngā whakaaro nui, kia i o matua te kore, ka tuku whakamoemiti ki a ia mōna tini manaakitanga kohia mai ki runga i a tātou i tēnei rangi. Ka huri ake ki te tuku mihi ki a Tāne Whakapiripiri e whakaruruhau ana i a mātou, tēnā koe. Ki ngā mate o te wā, rātou kua hinga atu rā, rātou kua hinga mai nei. Ko koe tērā e te tōtara haemata e heke nuku mai ngā iwi pūhipi. Whiti atu ki te pū tahi nui i a Rehua ki te kāinga o Io-matua-te-kore. E mihi ana, e tangi ana, mai terahi ki titi kua wehe atu ki te pō. Ko koutou te hunga kua okioki, ko koutou te hunga kua wahangū, Ko koutou te hunga kua whetūrangitia. Haere atu rā koutou ki te tini, ki te mano, ki te kāinga tūturu o te tāngata, o te wairua hoki, tēnā, moe mai rā. E kore e warewaretia i a tātou te hunga e ora nei te ora, tātou kua karapinepine mai ki runga i te karanga o te rangi nei, nō reira, tēnā tātou katoa. Ki te kaupapa o te wā, e whakakōtahi ana i a tātou ngā manu kōrero 2000 ngahuru ma iwa. He mihi mutunga kore ki a tātou katoa. Tihei mauri oho, tihei mauri tū, tihei mauri ora. Ki ngā kaihaka wā kei mua tonu i ahau, aue! Ki a koutou te taumaha hoki ki te tīpako i ngā kaikōrero hei kaitautoko mō tō tātou rohe. Me te ataahua hoki a o koutou kānohi e kānapanapa mai ana i te rangi nei. Tēnā e te iwi tomo ki a tōku whare kōrero, nau mai, hare mai ki taku hui. Ka whakatūria e au tōku whare kōrero. Ko ngā poupou o tōku whare ko aku kete kōrero. Ko ngā tatau ko ngā whatukura. Ko Hukatai ki mua, ko Rehutai ki muri. Kuhu kuare mai, puta mātou atu. Piki mai, kake mai, rarau mai rā. Areare taringa mai ki ngā pitopito kōrero o tēnā, o tēnā, o ōku kete mātauranga. Kuhu mai ki roto i tōku whare kia wānanga ai tātou tēnei take o te wā, arā ko tōku kaupapa kōrero. Ki te kore e whai hua ētahi atu i tō whai mātauranga, moumou te whai. Pehoki ahau ki te oroko tīmatanga o te ao Māori. I te wā o ngā atua, i whakarite a Tānenuiārangi ki te kake ki ngā rangitūhāhā ki te tiki i ngā kete mātauranga, arā, ko te kete tuauri, ko te kete tuatea, ko te kete aroni. Kei roto i te kete tuauri e pupuri ana i te mātauranga e āwhina ana ki te ira tangata me ngā tātai whakapapa hei tūhonohono tātau i a tātau. Kei roto i te kete tuatea e pupuri ana i te mātauranga o ngā tikanga, te mahara, te karakia me kī rā, ki ō tātau kawa. Kei roto i te kete aronui, ko ngā kōrero mō te hāngarau, ā, ko te mākutu, he tūkino ki tēra tangata. Engari, atu i ēnā, ko te mōhio ki te hanga taputapu hai oranga mō tātou. Ko Hukatai me Rehutai i whāngai i wā rātou nei mōhiotanga mātauranga kia tohaina ki ngā uri o Tāne kia whāngai ki wā tātou nei tupuna hai oranga mō rātou. Taka mai ki te wao nga tupuna. He rite tonu nga mātauranga a Tāneunuiārangi me ona tuakana teina ki nga mātauranga o ērā rā. E taea nei te whakaputa i ō ake whakaaro i te wā e hiahia ana. Heoi, i te wao nga tupuna, mā te rangatira noiho e whakatau i a rātou. Kahore e taea e rātou te whakahoki kōrero ki te rangatira, me mahi i te mahi. Inā te huhua o ngā tūmomo mātauranga kua whāngaia e ngā atua ki ō tātou nei tupuna. I tā rātou paopaotanga mai, he māmā hoki te mōrehu me te whainga atu kahurangi mēnā i tohatoha whakaaro rātou kia noho haumaru te iwi. Nā rātoa noa i whai whakaaro me pehea te tunu kai ma runga ahi anake, te mahi whakairo mā te toki, me te raranga harakeke hei hanga kete, hei hanga aho hoki hei hopu ika. Heke iho ki te taenga mai o Ngai Tauiwi. He rerekē ngā mātauranga o rātou ki tērā o tātou nei tupuna. He aha aua momo mātauranga e tātou mā? Ko te pānui pukapuka, ko te mahi kaute, ko te tuhituhi me te pūtaiao Pākehā anō hoki. Ko ēnei ētahi o ngā kaupapa ako mai i a Ngāi Tauiwi. Ko te mea kē, i whakahaeretia katoa ēnei kaupapa i te reo Pākehā. Ko te reo me ona tikanga, me tō tātou Māoritanga, kahore i whakaaetia i te kura, me waiho atu i te kēti. Heke rawa mai ki a tātou ki te ao hurihuri nei. Inā te rerekē o ngā momo mātauranga hei tauira, ko ngā tūrui kei muri ahau, e tū ā o tātou tupuna mehemea kua pakaru, mā rātou anō e whakatika. Ināianei, kāore he raru ki te hoko noa i tētahi mea hou i te ware whare pea. E tātou mā, kua ngaro te nuinga o tātou te mātauranga ki te whakatika i ngā mea kua pakaru. I ēnei rā, me waea atu tātou ki ngā tohunga e mātau ana ki te whakatikatika i ngā mea kua pakaru. Mēnā rānei e tūroro ana, ka haere ki te rata. I te wā i a rātou mā, i mōhio pūmau me pēhea te whakatika i a rātou anō mā te rongo Māori. Kua haere mai a Pākehā mā ki te aukati i a tātou te mahi whakaora tangata. Mēnā kei te matekai, kāore he raru ki a tātou te haere ki te hokomaha hei hoko kai. I te wā i a rātou mā, tō ā tātou nei tūpuna, i whakatupu kai, i hopu kai, i kohikohi kai nā Tāne, nā Rongo, nā Tangaroa, nā Maru, nā Haumia Tiketike. Ko Ranginui e tū iho nei, ko Papatūānuku e takoto kau. E mea ana te whakataukī, me tītiro whakamuri ki anga whakamua. Heke rawa mai ki a tātou nei tamariki mokopuna. Mā tātou anō e ākohikohi mātauranga mai i ō tātou atua me ō tātane mātāpūputu hei whāngai i wā tātou nei rangatahi e tupu haere ana. Mā tātou anō rātou e arihi ki roto i te ao mātauranga Māori hei whakakaha i tō tātou nei reo me ō tātou tikanga ataahua rawa atu. Hei konā, titia ki te ngākau hei hoa haere tahi māu i ō mahi ki runga i te mata o te whenua. Ā kāti, kua rongo nei koutou i ngā tini horopaki kua whakawhārikitia e au hei whakawairua ake i tēnei kaupapa. Tēnā, me, me whai wā tātou ki te āta wetewete i ōna painga me ōna ngoikore. Nā reira, ka hahū mai anō te kaupapa ki roto i au. Ki te kore e whai hua ētahi atu i tō whai mātauranga, moumou te whai. Hei tauira, ko tā te kaiako mahi he whakapau werawera ki te whakarite i ngā mahere ako, hei upoko pakaru ki te hanga kaupapa. Otirā, ko te haka mōmori ki te tīpako i ngā rautaki ako hei pānga mō āna ākonga. Mea rawa ake, kei te āhua tonu o te tamaiti. Mena ka whakauru i a ia anō ki ngā akoranga kua whakarite e tōna kaiako. Kei a ia te tikanga ki te kapo ake i ō akoranga hei whakakī i ōna kete mātauranga, mena rānei kainoho hei tekoteko mō te akomanga. Kātahi nei, ka kite ngā pānga me ngā pānga kore o tēnei kaupapa kōrero. Arā, ka hoki mai ki runga i a koe me tō takitahi. Ahakoa ngā kōrero a ō mātua, ahakoa ngā tohutohu a ō kaiako, ko koe tonu te kaiwhakatau i ō whiringa mahi, me tō huarahi e hiahia ana koe ki te whai. Hine mōhio, hine ora, hine kuare, hine mate. Nā reira, e hoa mā, e aku mātāpūputu, e aku mātātahi. Tēnā, whakapakiri ia kanohi hei kanohi kitea, ia karaha, ia taringa hei taringa hakarongo. Tēnā. Ka pai ai te noho āio o hinengaro, o wairua me tinana ki roto i tēnei ao. Nā, ko te whai i te mātauranga e kore e taea anake mō te paenga o te tangata takitahi. Ki te kore e whai ētahi hua ētahi atu mai tō whai i te mātauranga, ka ngaro. Nō reira e tātou mā. Ko tātou taonga mātauranga nei, nā, he mea kōrero nā onamata, hei pupuri, hei tohatoha mō inamata, hei whakamahinga mō ānamata. Horekau ō tātou tupuna i māioha mai ēnei mātauranga hei mea matepiko takitahi nei. engari he mea horapa kē. Kia iti, kia rahi, hei painga mō te katoa. Nō reira e tātou mā, puritia o tātou mātauranga Māori. Kei moumou, kei moumou, Māori maha! Nō reira, Tēnā koutou, tēnā koutou, a kia ora mai tātou katoa.